Chibai ule, Tumpang chuanin Crompton LED tube light fiddlia sei watt sawm hnih kan nei thar leh a, tilaia kan hmuh mek a hi a ni a, inhan bel chiang ila, ti laiah hian a description vel hi a inziak a ti hian inhan en chiang ila hei hi a nihna a ni a, watt sawm hnih an ni. Umm. Tichuan a mrp a hi zanga leh sawm sarih leh panga a ni a, keimahni ho hianin za leh sawm ngain kan pe dawn a ni. Tichuan hei a tak awm dan a ni leh a, Fitlia sei a ni a, LED tube light kan tih kha maw ka ren heh lo, watt sawmhnih a ni a, tilai a wiring ah hian tian wire a maw, zawm tawp khan in a êng mai a ni. A hran pah a hawl dar chu mi kha mi tih vel kha a ngai lem lo va. Tichuan in amah box chhungah hian a awm tho a. Ehh hetlai ah hian in aw kan ti lang lawh lawh nge hei hi. Umm hei hi bang a vuah na pin maw thing ah a ni emaw cement ah a ni emaw han ver a amah han bah tan na ihh a hawl dar teh nau ang kha maw heti laia led bulb ang hawl dar ni si lo a han vuah na mai a kha. a ni a, a rawn chhawm nghal vek bawk a ni tih hian kan rawn sawi tel duh a ni. Tih chuanin kan rawn sawi leh duhah chuanin eng nge LED tube light hi a that na em em kan rawn sawi tel duh a, pakhat na chuan LED bulb pawh a awm tho a, amaherawh chu tube light chu tube light a nihna laia a sei a, a eng a hi a in pe pharh zau kan ti dawn nge hemi ania vang hian a hmuh a nuam a maw a eng hnuaia awm a nuam em em mai a ni. Hmanlaia CFL leh CFL hma te pawhin aniang chu Tube light kan lo hman thin te kha current chu he deuh mahse a eng hnuai a awm a hahdam em em a, a nuam bawk a ni. Mahse a hnua CAFL kan tih te LED bulb te rawn chhuak hmasa leh a current a he lo avangin kan hmang a. Mahse engemaw tak khanin current he loin save viau zawk mahse. Maw? A eng hnuai a awm hi a focus a nat deuh avang hianin hmuh te hi a hrehawm em em mai a. Chumi a nih avang chuanin a man hla lo a ni tih kha kan rawn sawi tel duh a. Chu laiah chuan LED tube light hi chu a eng sawi tak ang khan hmuh a nuam em em a, hnuai a awm a nuam a. Tin, amaherawh chu mi tam takin a kan hman loh chhan pakhat chu a man a to vang a ni. Maw? Zali, Zali sawmnga A tlawm berah pawh zathum tihbawr vel te in tlawn khat hi lei a ngai thin a. Khami ni vang khan a to em avang khanin tuma in i eng emawni budget thil a thil han tih nawk nawk atan chuan kan hmang phal lo thin a. Led bulb, maw za sawm nga man, za hnih man tih bawr vel wat kuah te kha kan lei mai zel a ni. Amaherawh chu vawiin ah hian tum bang hian in thil tha em em mai. Za sawm nga chaw in Crompton ho led tube light fitlia sei watt sawm hnih kha kan rawn offer a a man hla khawp mai aw led bulb watt kua kan lei na man ai tlawm deuh titi emaw a man in hu ang deuh tho a ni tawh a nih chu tin a holder hran pah a va lei kual emaw te a ngai lo a wiring a va fit zawt mai kha a nih na lai ah khan a tangkai na tha em em mai a ni he ti lai ah tun lai ah chuan in kan ti eng em a ni in chhungkhawi hmun ah pawh in in ah pawh cheng ila Dawrah pawh ni se display na eng nuam eng mawi kan duh tawh a ni. Khang ah te khan a tha a, mawi hnaia a smart nalh bawk a. Tin lu met thin barber ho pawn maw led light in hman nasat thin kha, ceiling ah in vuah teuh thin kha. Engzat in ngei lei thin chu ka hre lo, tam tak chuan in to deuh deuh in an lei ang, tunah chuan in za sawm nga lek in maw in lei thei ni, pakhat man in lo lei thin ah khan in pahnih in lei thei dawn tihna a nih chu. Hei hi Crompton led tube light a ni e.